Peidiwch ag edrych, don't look at the drills as you're doing them. Gwrandewch, gwrandewch, listen, ac ailadroddwch os gwelwch yn dda. Iawn? Nawr te, yn y fideo yma, yn y fideo yma, in this drill, uned 23, ydyn ni'n mynd i siarad am orfod gwneud rhywbeth. So we're going to talk about having to do something. Yeah? Felly, drill un, dyn ni'n mynd i ddysgu rhaid i fi, rhaid i fi, I must, rhaid i fi, rhaid i fi. A byddwch chi'n clywed, byddwch chi'n clywed, you will hear a lovely treiglad meddal ar ôl fy i fi. Iawn, so just gwrandewch ac ail adroddwch. Iawn? Iawn te.

Rhaid i fi siopa fory. Da iawn. Rhaid i fi siopa fory. I must go shopping tomorrow. Rhaid i fi siopa fory. Rhaid i fi smwddio nos, nos Sul. Rhaid i fi smwddio nos Sul. I must, must do the ironing Sunday night. Rhaid i fi smwddio nos Sul. Rhaid i fi smwddio nos Sul. Rhaid i fi smwddio nhw, Sul. I must do the ironing Sunday night. Rhaid i fi smwddio nhw, Sul. Da iawn. Rhaid i fi smwddio nhw, Sul. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesaf. I must post a letter next week. Rhaid i fi bostio llythyr wythnos nesaf.

Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos nesa. Da iawn. Rhaid i fi bostio llythyr yr wythnos ne nesa. Da iawn. Iawn. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. I must buy a new car next year. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesaf. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesa. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesa. I must buy a new car next year. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesa. Da iawn. Rhaid i fi brynu car newydd y flwyddyn nesa. Da iawn. Gwych. Nawr te, dyna'r statement, ond dyma'r cwestiwn nesaf, here's the question sy'n mynd gyda'r statement, iawn? Oes rhaid i ti, oes rhaid i ti, os rhaid i ti sometimes yn y de, iawn? Oes, os. We practice oes, iawn? I might say os though. Os rhaid i ti, os rhaid i ti. Do you have to? Os rhaid i ti. Iawn? Beth yw a meeting, a meeting yn Gymraeg? Cyfarfod, cyfarfod, cyfarfod. Oes rhaid i ti fynd i gyfarfod heddiw?

Do you have to go to a meeting today? Oes rhaid i ti fynd i gyfarfod heddiw? Diane, Oes rhaid i ti fynd i gyfarfod heddiw? Gwych. Nawr beth yw to fill? To fill. Llenwi, llenwi, llenwi. Iawn? Oes rhaid i ti lenwi tanc petrol heno? Oes rhaid i ti lenwi'r tanc petrol heno? Do you have to fill the petrol tank tonight? Oes rhaid i ti lenwi'r tanc petrol heno?

Oes rhaid i ti lenwi'r tanc petrol heno? Da iawn. Oes rhaid ti, i ti lenwi'r tanc petrol heno? Da iawn. Nawr beth yw to work? Dyn ni wedi wneud to work llawer. Beth yw to work? Gweithio, gweithio, gweithio. Oes raid i ti weithio yr wythnos nesa? Oes raid i ti weithio yr wythnos nesa? Do you have to work next week? Oes raid i ti weithio wythnos nesa? Oes raid i ti weithio wythnos nesa? Oes raid i ti weithio wythnos nesa? Do you have to work next week? Oes rhaid i ti weithio yr wythnos nesaf? Da iawn. Oes rhaid i ti weithio yr wythnos nesaf? Da iawn. A beth yw to pay? talu, talu, iawn? A dyn ni'n neud tax bill hefyd, iawn? Tax bill yw bil treth, bil treth, so talu bil treth, iawn? Felly, oes rhaid i ti dalu'r bil treth mis nesaf? Do you have to pay the tax bill next month? Oes rhaid i ti dalu'r bil treth mis nesaf?

Oes rhaid i ti dalu'r bil treth y mis nesa? Da iawn. Oes rhaid i ti dalu'r bil treth y mis nesa? Da iawn. A gyda'r cwestiynau yma, with the oes questions, gyda chwestiynau sy'n dechrau gyda oes, beth yw'r yes? Beth yw'r yes cywir fan hyn? What's the correct form of yes? The question starts with an oes, felly yr ateb, un gair, one word yes, yw oes. Oes o os, iawn? Oes neu os? Potato, potato. Oes. A beth yw'r neg negyddol, the negative? Nac oes. Nac oes. Nac oes. Neu nag os. Nac oes. Iawn? Gwych. Da iawn chi, da iawn. Dyna drill 1, uh, drill 1, drill 1, iawn. Nawr, dyn ni'n ymarfer dweud yn negyddol, we're going to practice ein negyddol ac yn edrych Um, for we don't have, and you, chi don't have. So we've done, sorry, not to have, um, must. Iawn? Does dim rhaid. Does dim rhaid. Iawn? We're going to practice does dim rhaid. Nawr beth yw to pay eto? Talu. Talu. Talu. Iawn? Felly, does dim rhaid i ni dalu, dalu bil heddiw.

Does dim rhaid i ni dalu bil heddiw. Da iawn. Does dim rhaid i ni dalu bil heddiw. So whereas before we said rhaid i fi, so this time we're talking about we don't have to. Yeah, so we say rhaid i ni. Does dim is the negative that would come off before rhaid i ni. Yeah? So yr un peth, same things usual, treiglad neis fanna. Lovely mutation fanna. Iawn, so dyn ni'n mynd i barhau. Bydd carry on with ni am nawr, iawn. Beth yw to buy? Beth yw to buy? Prynu. Prynu. Prynu.

We don't have to buy petrol today. Does dim rhaid i ni brynu petrol heddiw. Da iawn. Does dim rhaid i ni brynu petrol heddiw. Wych. Nawr, beth yw y meeting? Chi'n cofio? Dych chi'n cofio beth yw y meeting? Cyfarfod, cyfarfod, cyfarfod. Da iawn. So nawr, dyn ni'n edrych ar chi. We've looked at me. Nawr, dyn ni'n edrych ar chi. Iawn. Does dim rhaid i chi fynd i'r cyfarfod. Does dim rhaid i chi fynd i'r cyfarfod. You don't have to go to the meeting. Does dim rhaid i chi fynd i'r cyfarfod.

Does dim rhaid i chi fynd i'r cyfarfod. Da iawn. Does dim rhaid i chi fynd i'r cyfarfod. Da iawn. Beth yw to see? To see. Gweld. Gweld. Iawn, gweld.

You don't have to see the dentist. Does dim rhaid i chi weld y deintydd. Da iawn. Does dim rhaid i chi weld y deintydd. Gwych. Da iawn chi. Un pwynt arall, one last point before we move on, iawn. Does dim yn y de, yn the south, llawer o'r amser, lot of the time, it's shortened to stim. You reviewed it before, iawn? So, sdim rhaid i chi. Does dim rhaid. So mae lan i chi, it's up to you beth ydych chi'n moyn dweud, it's up to you what you want to say. Okay? Felly, drill 3 nesaf, drill 3 nesaf, drill 3 next. A nawr, dyn ni'n mynd i ddysgu, we're going to say, learn how to say, that other people must. We've learned how to say, I must, you must, ti, rhaid i ti, You've learnt uh, rhaid i ni, rhaid i ni, we must, and rhaid i chi, you must. Iawn? Felly, nawr, dyn ni'n dweud pobl eraill. We're saying other people. Iawn? Third person. Felly, er enghraifft, for example, uh, rhaid i Mark. Rhaid i Mark. Mark must. Iawn? Rhaid i Marc weithio dydd Sadwrn. Rhaid i Marc weithio dydd Sadwrn. Marc must work Saturday. Rhaid i Marc weithio dydd Sadwrn. Rhaid i Marc weithio dydd Sadwrn. Rhaid i Mark weithio dydd Sadwrn. Mark must work on Saturday. Rhaid i Mark weithio dydd Sadwrn. Da iawn. Rhaid i Mark weithio dydd Sadwrn.

i ti, i fi, yn so on. Hapus? Iawn te. Nesaf, gwrandewch nawr, gwrandewch. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. He must phone a friend. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. There's a change here. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. Rhaid iddo fe ffonio ffrind. He must phone a friend. Rhaid iddo fi ffonio ffrind. Da iawn. Rhaid iddo fi ffonio ffrind. Nawr, mae'n newid, this has changed, and I'm sure your tutor will enjoy explaining that grammar to you in your next lesson. Iawn, rhaid iddo fi ffonio ffrind. Rhaid iddo fe dalu bil. Rhaid iddo fe dalu bil. He must pay a bill. Rhaid iddo fe dalu bil. Rhaid iddo fe dalu bil. Rhaid iddo fe dalu bil. He must pay a bill. Rhaid iddo fe dalu bil. Da iawn. Rhaid iddo fe dalu bil. Now, as this one's changed now, we're talking about he next, and there's another change, iawn? Felly, gwrandewch, gwrandewch yn ofalus, listen carefully. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Rhaid iddi hi brynu car newydd. She must buy a new car. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Rhaid iddi hi brynu car newydd. She must buy a new car. Rhaid iddi hi brynu car newydd. Da iawn. Rhaid iddi hi brynu car newydd. So fel gyda iddo fe, iddi hi is the one that goes with he, iawn? Iddi, iddi hi, iddo fe. Rhaid iddi hi brynu car newydd, iawn? Ww, rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. She must go to the dentist. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. She must go to the dentist. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Da iawn. Rhaid iddi hi fynd at y deintydd. Da iawn, da iawn.

The children must go to school. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Da iawn. Rhaid i'r plant fynd i'r ysgol. Da iawn. Nawr te, we talk about the plant, we're talking about them nawr, iawn. Rhaid, gwrandewch, rhaid iddyn nhw, iddyn nhw. Rhaid iddyn nhw ddarllen.

Un olaf, last one fan hyn. Um, rhaid iddyn nhw chwarae, chwarae, rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. They must play in the yard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. They must play in the yard. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Da iawn. Rhaid iddyn nhw chwarae yn yr iard. Da iawn. So chwarae, chwarae, Sdim ots pa un dych chi'n dweud, chwarae, chwarae. Iawn? Um, felly, dych chi wedi gweld, you've seen, mae tri yn newid, three changed, ond fe. Iddi, iddo fe, iddi hi, and iddyn nhw. Again, dwi'n siwr bydd eich tiwtor chi'n esbonio. I'm sure your tutor will go through these with you and explain, iawn? Mae un drill ar ôl, one drill left, am yr uned for the unit, iawn? Drill pe, uh, pedwar, Rhaid i fi beidio â, rhaid i fi beidio â. Uh, I mustn't. Dyna beth dyn ni'n neud. Rhaid i fi beidio â. Oh, I mustn't. Iawn, rhaid i fi beidio â. Iawn? Beth yw to smoke yn Gymraeg? Dych chi'n gweld e ar yr oeddion, you see it on signs. To smoke. Smygu, smygu. Yn eich llyfr, dwi'n gwybod yn eich llyfr chi, mae'n dweud smocio. Fi'n gwybod, llaw, mae llawer o bobl yn gwybod, lots of people that know, know the word smygu. Iawn, so we'll use smygu. Iawn? Rhaid i fi beidio a smygu. I mustn't smoke. Rhaid i fi beidio a smygu. Rhaid i fi beidio â smygu. Rhaid i fi beidio â smygu. I mustn't smoke. Rhaid i fi beidio â smygu. Da iawn. Rhaid i fi beidio â smygu. Da iawn. Beth yw to speak English? Siarad Saesneg. Siarad Saesneg. Saesneg, Saesneg. Iawn, rhaid fi beidio. Rhaid i fi beidio a siarad Saesneg yn y wers Cymraeg wrth gwrs. Iawn, rhaid i fi beidio a siarad Saesneg. I mustn't speak English. Rhaid i fi beidio a siarad Saesneg. Rhaid i fi beidio a siarad Saesneg. Rhaid i fi beidio â siarad Saesneg. I mustn't speak English. Rhaid i fi beidio â siarad Saesneg. Da iawn. Rhaid i fi beidio â siarad Saesneg. Da iawn. Da iawn. Nawr, beth yw to eat too much? Dyn ni wedi gwneud to eat, bwyta. Beth yw to eat too much? Bwyta gormod. Bwyta gormod. Also bita gormod. Some people might say bita. Bwyta gormod, iawn? Bwyta gormod. Rhaid i fi beidio bwyta gormod. Rhaid i fi beidio bwyta gormod. I mustn't eat too much. Rhaid i fi beidio bwyta gormod. Rhaid i fi beidio a bwyta gormod. Rhaid i fi beidio â bwyta gormod. I mustn't eat too much. Rhaid i fi beidio â bwyta gormod. Da iawn. Rhaid i fi beidio â bwyta gormod. Gwych.

Rhaid i fi beidio â bod yn hwyr. I mustn't be late. Rhaid i fi beidio â bod yn hwyr. Da iawn. Rhaid i fi beidio â bod yn hwyr. Da iawn. Da iawn chi. Ardderchog. Da iawn.

Yym a gobeithio gwelwn ni chi am y ddryl nesaf. Hope to see you in the next drill. Hwyl fawr!